Ho-how, Akbäbek bir obamyzyň sylanýan, hormatlanýan adamlarynyň biri. Ho-ho. Gelimidim köp bolmaly ahmal. Şoň üçin hem meň işigimde, sen bilýäň-ä, semiz bag goýulmaly. Gel şol soýaly. Äý, hany, äý, bile geldi, bile geldi. Hä! Sen öküz saýyp soýsaň diýýärdiň aňyrdan. Äý, nätdiň-laý, öküz soýup näme? Bütin obany çagyrmak niýetimiz ýok, ho-ho. Nätýäň-ä, nätýäň-ä?
Ak bäbek ýaly maşgalaň toýuna bütin obany çagyrsaň köplük etmez. Ak bäbek ýaly asyllyja, owadan, şeýle mähriban, şeýle gözel gelni biziň obamyzda gündiziň günortan elini çyralar tapmaýar. Şol ýaly gelin barmy biziň obamyzda, hä? Şeýle gelin barmy? Ýok. Altyn gözel beý diýsem gaty görme. Seň üçinem inerini soýjaklar bar.
Waýý! Görýäň ol siz muny oýunlyga salyp barýaňyz öýtýän. Dogry aýdýar.
Şu dünýede bir gelin bar bolsa şo sen. Sen şondanam gowusyň Altyn gözel. Öýli bolsa näme ol ak bäbek üçin bir goýun ýa ökün näme. Gerek bolsa bir düýe-de soýar. Aa!
Toý tutýasmy? Tutan şekil toýuň näme bir düýe näme he? Baş ýapyjak. Siz bir erkek adamlar.

Berekella. Men bu gürrüňleň gylyny gymyldapmançyk ak bäbege ýetirerin.
Nätdiňä Altyn gözel? Neme Altyn gözel? Şu ak bäbegiň ýanynda şu pälwanam erbet ýigit däl tüweleme sen erbet görenok diýäýseň gadyryňa bilerdim özi.
Nemeli? Siz onda baryberiň. Hä diýmän gyzlaram gelerler. Boranlar sag oturyň. Ýurjy waýerine bitmejek gapylmaz alkymyňyzam gelneje. Neme? Alkymyňyzam. Al Haýbar gidiber. Barar, hökman barar. Hökman. Aý, bor onda.
Bar gelin.
Eý, dostlar, indiki maslahat näme-ow? Eý, Pelli! Bu meseläni çözeliň indi. Eý, Ankar, haýt. Eý, Sapbyjan!
Başlangyjy aýryberk näme? Eý! Gurda kazyndan Baş toýmuş diýen. Haha haha. Bugün bar ak bäbege kazyndan bagry ýok diýen. Hawa. Wa bet der.
Şaýy näme gerek? Ýok. Üçüňiz hem hoş gördük. Törüňizi boş gördük. Ah! Ah! Aladaňyz men edýän dul hasabyn ýöretýän. Essalawmaleýkim. Waleýkim essalam Mehdi han. Hany gel geç. Gurtmydyr tilki? Hiç wagt bolmandym tilki han ahwal soraşyň ilki. Aý inim eljiremesenaý. Hala ahwal soraşdyrmana wagtymyz ýok-ow. Näme aýtjak bolsaň, hal trajyk aýt, biziň wagtymyz ýok. Bize uýky maraşýar. Hawa, agyň öýlenjek-öýlenjek üstünde. Eliň çermede, işe giriş. Haýsyňyz beýle bagytly, kim boljak eýwan tagytly? Aý, anlyk aýt-ow. Saňa şahyň syrymy diýlegi beterine tor. Nähili işleri bitirdiň, näme habar getirdiň? Iş baryny bitirdim, Sana üstün ýetirdim. Aha! Ýene dört dul tapyldy, birje gapy ýapyldy. Ine muny gowy. A, bi neme sana diýýäs, goşgy bilen ýüzlenme diýýäs, beter edýäňä. Dört diýýäniň näme, ýapyldy näme gowy sen? Bu dört diýýänim öňki hasabyň üstüne ýene dört dul goşuldy. Aha! Üçüs aýal bir erkek. Aha. Ine muny gowy habar. Ilo gaýynsyz oban hasap almandyr sa.
Onda bir Metdijan ýapyldy diýýäniň näme? Aý şu ýapyldy diýýänim
öten agşam. Hä. Obamyzyň başy boş gelinleriniň biriniň öýüne. Aha aha. Ol goňşy obadan söz aýdyjy gelipdir. Wah. Hawa, o gelniň baryp başga obadan öräýmegi mahmal. Öý!
Her zat etmeli, öz dulumyzy öz obamyzdan çykartmaly dälmi? Öe, başyňyzy gözüňe dönen jan agalarymlar! Şo gelin edil şu wagt etegini dişläp, ä diýip eltip barýar, näme-de, ho! Beýleki meselä geçeliň-le. Beýleki mesele, ak bäbekli mesele. Bamakka, çözjek bolsak, şo meseläni çözel-ow, ana gaýra goýulmasyn mesele. O näme mesele ol? Indi muňa Sagatlap düşündirmeli. Wagt ýok how. Ýetdi. Barmakda şuňa iki agyza düşündim. Ýetdi jan.
Obaň dul zenanlary şu biziň dördimizem özleriniň doglan gününiň toýuna çagyrdylar. Hakyky. Şu gün agşam toýa gitmeli.
Be, hoş habar-a sizde bar eken. Hawa. Onda bu kimiň doglan günümi şu gün? Aý, kimiňki bolanda saňa ikimize tapawudy näme-ow? Aýnany kim alsa, şol alsyn, toý bolsa bolýar-ow. Garnyň oturanyňy billäräý. Äý,
men seniň alyp garnyň ugruna halt-halt edip owadan-owa entäp ýörenleriňden däldirin-ow, gijuş!
Goýuň-ow indi dawaňyzy! Şeýdip, şekeleşip oturjakmy? Eý, bammak, özüň bir zat edäýmesek, gelniň ýa-da masgara bolýas-ow. Gideliň de çagyrak. Geliň, müň gepi telek, bir gepem gerekdir. Ol kim boljak? Şu bar.
Dur, ne beräý, onsoň o ýerde kimler boljakmyş onda baramyzda nä? Eý, taňa kim bolan näme, injigim? O taýda ene pyşdyly boljak. Bir iki sany eşek boljak. Eý, indük boljak, goýun boljak. Aý, öküz bolaýmaly gaty akmal. Eý, Pälli, eý, ine, taňa kim bolan näme? Brat, deň duşuňam gitýän, ýoldaşyňam gitýän, sen biziň gyzymyz üstüne gidiber-de, how! Deň bolsun. Şu wara, sen metdek. Sen zenan maşgala bilen gürleşmäge ýaman ökderäý sen. Gaty ökde, ökde, ökde, ökde. Seret, biz wara, bärde hojalyk işlerine güýmenýänçäk, sen zenanyň ýanyna gidýäň. Aňyrda kimiň boljagyny, oturşyň näleräk boljaklaryny bilip gaýdýar. Hemä bar-a, öňde birekäk. Hem daýymlara gidýän, hemem çuçuguma baş agradýan diýişýär. Hemä bar-a, biziň işimizi bitirersiň, hemem öz araňdan gidersiň. Bagtyň açylar-a. Çap aýtmyşlaý, dogry aýdýar.
Baýbak goşgy öýdemiseň?
Hawa, Altyn gözel öýde, nä, eglikmi?
Öýdemsiň gowşy. Nemeli? Sen eýýäm oglanlara daýdansyň. Näme?
Doglan güldi mesenäni. Guý, gowşan ýaly özüň hemmäňizi baryň diýip çagyryp gitmediňmi? Men beremin.
Kişde diýdim bir. Alyň.
Näse, gaty hakyt gapymy agystyryp gidipdirler. Gapy agystyrypdyrlar. Bil gapymy. Bak.
Näme?

Biz baryndan habarly barmazara gatnaman beter şu hatda many çykarmasaň bizden gaty görme Bamaka hatlar gaty megde şow ikisini ýazyram bir adam barmazara deret Hälli hat iki däl bir. Waheý bizem häli birini aldyk şoň ýaly hatyň. Ony näme üçin aýtmadyňyz? Aý, näme alyp duruň özem? Seň ýüregiň çişli mälidik-dä. Hawa, hawa, indi ýeri men näme etmeli indi? Şu haty kimiň ýazyanyny bir bilip bolsat-da! Aý, ine, ine, ine, gaharyň gelmesin. Seret, tamak bar. Men diýenimi etseňiz-ä garaz, şu hatyň kim ýazanyny işiňiz bolmasyn, näme üçin ýazylanyny bileňiz. Biz erkek adamlar-a, biz söz berdik-ow, biz barjak diýip.

Gutlabaly. Hak dogry.
Dogry bolsa sen gitdi öldürtjek malyň getirog. Dog köp sen neştin bammakka. Kaltra. Şo goýny häzir pak.
Pak. Senem Mettijan öňräginden gitdi. Ýaňky zenanlaryň etsem petsemlerini biljek bol. Şu biz baramyzy äm şäm bolup durmaýlyň ow. Baramyzy düşünýäňizmi ow hemme zat ýerbe ýer bolsun. Düşünikmi? Siz, hawa, siz bir zada düşüniň.
Dul zenanlar bizi öz toýlaryna çagyrýarlar. Haý, haý. Üstsi, hakyky üstüňiň başyňyza serediň-ow. Hemme zady arassaja bolsun. Içgeçligiňize çenli ütükleriniz bolsun. Siz bir zada düşüniň-ow, dul zenanlar birden üstümizden güldürip, püf diýdiräýmä bulary diýip. Şoň üçin näme? Ugradykmy?

Medal bermeseňizle, jan berene jaý ber diýipdirler. Han gelsin. Agy, şu bärden bar horazyň adyny tutanymda, hawa. Garry horazdan gep bolmaz. Çewiş soýulyň da goýun soýulyň. Göle soýulyň da sygyr soýulyň diýip agy şu ýerli-ýerden dyzaşyp durlar. Agy, öküz soýjak bolup duranam bar içinde.